Öňem bir pähimdar okuwçylaryna sorag berýär, Näme üçin adamlar sögüşen wagtlary seslerine bat berip, gaty ses bilen gürleşýärler? Onda okuwçylaryň biri jogap berýär, Sebäbi olar gaharlanan wagty özüne bolan kontroly ýitirýär. Onda pähimdar täzeden soraýar, Emma özüne kontroly ýitireni bilen olaryň gapdalynda duran adamlar batly ses ile gürlemek nämä gerek? Olar birigip eşidibilýärler-ä ýuwaş gürlände diýip täzeden soraýar. Onda okuwçylar. Hemmesi dymşyp oturýarlar, jogap tapanoklar. Şonda pähimdaryň özi, Sebäbi adamlar sögşen wagtlary olaryň kalplary bir-biriniňkiden daşlaşýar. Kalp näçe daş boldugyça bular seslerini bir-birine ýetirjek bolup, gaty ses bilen, baty ses bilen gürläp başlaýarlar. Emma üns berip görüň, eger adamlar gowy görüşýän bolsa, hiç haçanam olar gygyryşyp gepleşýän däldir. Ýuwaş ses bilen gürleşýändirler. Eger söýüşýän adamlar bolsa, olar has-da mylaýym ses bilen gürleşýärler bir-birine. Söýgüleri dag aşyp, çenden aşa söýüşip başlanlaryndan soň, näçe wagtlap bile bolan adamlar olara käwagtlar gürlemegem gerekýär. Olar diňe göz bilenem düşünişip bilýärler. Netijäni özüň çykar. Öňem bir gezek iki sany dost ýolda ýolagçy bolup gidip barýarkalar, bir zadyň üstünde jedelleşip, biri beýlekini urýar. Ýaňky urlan dostam gahary gelip hiç zat gürlänokdy, çägäň ýüzüne Bu gün dostum meni urdy diýip ýazýar. Günlerde bir gün ýene-de ikisi ýolagçy bolanda öňlerinden köl çykyp, bular suwa düşýärler. Şonda ýaňky urlan dosty suwa gark bolýar. Beýleki uran dostam muny halas edýär. Onda ýaňky gark bolan dosty çykýar-da daşyň ýüzüne Bu gün bolsa dostum meni halas etdi diýip ýazýar. Ýaňky halas eden dosty sorag berýär, Dost, näme üçin beýtdiň? Men seni uran wagty maňa çägäň ýüzüne ýazdyň, men seni halas eden wagtymam daşa ýazyp otyrsyň, hikmeti näme, düşünmedim diýip, sorag berýär welin, onda urlan dosty jogap berýär, Durmuşda edil şular ýaly, haçan-da biziň göwnümize degilende, ony biz çägäň ýüzüne ýazan ýaly edip ýazmaly. Çünki şemal gelip çägäni sowurýar-da, ýazylan zady pozup bilýär. Emma bize edilen ýagşylyklary daşa ýazan ýaly edip ýazmaly. Onda bolsa hiç hili şemalam, suwam daşa ýazylan ýazgyny pozup bilmez diýip jogap berýär. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýaşuly öýünde sygyr öldüripdir-de. Ogluna, Bar, dogan-garyndaşlar, tanyş-bilişler, goňşular hemmesini çagyr, bu gün toý edeli, bir sygyry ýerlik tabşyryp beripdir welin, oglam bolýa diýip çykyp gidipdir-de, köçä baryp, köçeme-köçe aýlanyp, Adamlar kömek ediň kakam öýünde pažar boldy, söndürmäge adam gerek diýip gygyryp çykypdyr welin, şonda hakykatdan kömek etjekler çykypdyr, ile ylgap gaýdypdyrlar. Köpüsem eşitmediksirän bolup, çykmandyrlar-da öýlerinden. Öňňeden agşam oturypdyrlar, iýip-içipdirler ýaňky gelenleri bilen, şonda kakasy oglundan sorapdyr, Oglum, men hemmesini çagyr diýdim welin, bärde hemmesi görnenok, soňam, Ulagyň içindäkileriň köpüsi meniň tek birinji gezek görýän adamlam. Hany beýlekiler nirde diýsem, ogul jogap beripdir. Kaka bular biziň öýümizde pažar bolan ýagdaýynda kömege geljek adamlar şular diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir gezek okuwçylar Pähimdaryň ýanyna baryp, Pähimdar, näme üçin adamlar öz aralarynda uruşýarlar, bir-biri bilen dawa-jenjellik edýärler? Ýöne agzybirlikde ýaşap bolmaýamyka mydama uruşman diýip sorag beripdirler. Onda Pähimdarlary bir bankany alypdyr-da, bankanyň içinde ýüz sany gara garynja, ýüz sanam sary garynja salypdyr. Ine okuwçylaryna diýipdir, serediň. Şular öz aralarynda uruşman, her kim öz işi bilen gezip ýör diýipdir. Okuwçylaram muny görüpdirler-de, tassyklapdyrlar, Dogry aýtýaň pähimdarym diýip. Onda pähimdarlary bankany alypdyr-da, gowy edip bir gezek çaýkapdyr. Garynjalaryň arasynda başagaýlyk turup, bir-birini dişläp başlapdyrlar. Okuwçylaram muňa haýran galyp seredip durupdyrlar. Pähimdarlaram okuwçylaryna seredip, Görýäňiz näme, adamlaram edil şular ýaly. Şeýle günde öz her kim öz işi bilen gezýä-ýörýä, ýöne bulaň aralaryna goşulan üçünji bir tarap, bularyň bir-biriniň arasynda agzarlylyk döremegine, ýagny uruşmaklaryna sebäp bolýa diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir adam ömrüne hiç öýlenmändir. Bir günem ölüm ýassygynda ýatyrka, muň dost-ýarlary gelip, sorapdyrlar, Halypa, togsan ýaşa golaýladyň. Şunça wagtlap näme üçin öýlenmediň, bir syryny açyp ber. Indi mundan soň sen syryny aýdanyň bilenem saňa hiç hili zyýan ýetmeýär-ä diýipdirler. Şonda ýaňky ýaşuly, Men özüme öýlenmek üçin bir kemsiz gyz gözledim diýipdir. ýaşaýardylar. Onuň ýanyndaky dost-ýarlary, Dünýäde ençeme milliard adam ýaşaýar, olaryňam ýarsy aýal maşgala. Şonça gyzyň arasyndan öz diýýäniňi tapyp bilmediňmi diýip sorapdyrlar. Şonda ýaşuly, Birini tapdym diýip jogap beripdir. Birini tapan bolsaň näme üçin öýlenmediň diýip dost-ýarlary janygypdyrlar. Onda ýaňky ýaşuly, O tapan gyzymam durmuşa çykmak üçin birkemsiz oglan gözläp ýören eken diýip jogap beripdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýaş ýigit pähimdaryň ýanyna baryp sorag beripdir, Pähimdarym, näme üçin pukara adamlar käbir baý adamlara görä, Sada hemem dostlukly bolýarlar. Sebäbi näme dikädi? Onda pähimdar oňa, Hany ýaş ýigit sen bir äpişgeden daşary seret, näme görýäň diýipdir. Ýaňky ýaş ýigidem äpişgeden daşary seredipdir-de, çagalaň oýnap ýörenini görýän diýipdir. Onda ýaňky pähimdar ýüz görülýän aýna çykarypdyr-da, Indi muňa seret, näme görýäň diýipdir. Ýaňky ýaş ýigidem ýüz görülýän aýna seredip, Men özümi görýän diýip jogap beripdir. Şonda pähimdar aýdypdyr, Görýäňmi, ýigit, bulaň ikisem şo bir materialdan ýasalan aýna. Ýöne oňa bir azajyk kümüş sepseň, ol diňe özüňi görkezýär diýip jogap beripdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir adam pähimdaryň ýanyna barýar. Rahimdar diýýär, Men dilimden ýaňa kän günä gazandym diýýär. Köp adamlaryň göwnüne degdim, dilim diýýär, saklabilmän ýa kän gürledim, dilim kän goýberdim diýýär. Indi men şol eden günälerimi diýýär, gowy däl erbet işlemiň hemmesini diýýär, bir ýuwmak isleýär, bir zatlar edesim gelýär diýýär. Näme etsem bolar diýip, ýaňky rahimdardan maslahat soraýar. Rahymdaram aýtýar, Bolýar diýýär. Bar sen git-de diýýär, bir halta towugyň ýelegini al diýýär. Onam diýýär, iň beýik zdanýaň ýokarsyna çyk-da, şo taýdan aşak pytyrat diýýär şol ýeleg, ýelekleň hemmesini diýýär. Olam bolýar diýip gidýär-de, bir halta ýelek tapyp baryp jaýyň üstüne münüp, baryny uçuryp goýberýär. Ýa täze pähimdaryň ýanyna gelýär, Pähimdar, men etdim diýşiň ýaly, boldum indi diýýär. Ondan pähimdaram, Aý, ýok, entek bolanok. Bul entek men saňa beren ýumşumyň bir bölejigi diýýär. Indi näme edeýin onda diýýär weli. Indi git-de, şol ýelekleriň hemmesini çöpläp, bir halta ýelek et täze. Netijänem özüň çykar. Öňem bir hudožnik bar ekeni sen ýaly. Surat çekmäni gowy görýärdi ýa ondan bir portret surat çekipdirde adamlaň köpçüligiň geçýän ýerinde ýolda goýupdyr aşagynada bir ýazy goýupdyr şu surata serediň we kemçiliklerini belläp geçiň diýip. Ýa adamlar onuň ýazgysyny okap ýaňky portretiň ýüzüni bellikden doldurýar herkim halaýan ýerlerini halamaýan ýerlerini bellik edip bellik edip ýüzi bulam bujar bolup dur ertesi gelip görýärde gowy ruhdan ruhdan düşýär. Dory. Aý indi men surat çekjekkä adamlar halanok eken meň surat çekişimi. Mendenem bir hudožnik bormy diýip gowy gama batyp öýünde şeýdip otyrka ejesi gelýär. Oňa göwünlik bereýin diýip. Eý ogluna diýýär, oglum dawaý sen täzeden surat çek diýýär. Aşanyň ýöne ýazgysyny üýtgedip goýaly diýýär. Olam bolýa diýip ýene bir surat çekýär portret. I onam şodun ýaly köçede goýýarlar. Aşanda ýöne ýazgysyny üýtgedýärler. Surata serediň we kemçiliklerini düzediň diýip ýazýarlar. Ertesi gün gelip görýärler welin, suratyň ýüzünde hiç hili belligem ýok, düzedişem ýok diýýär. Netijänem özüň çykar. Öňem ýeri köpçülikde Omar Haýýama sen hudaýsyz, sen ogry, sen mydam içip ýörsüň diýip kemsiji sözler aýdyp gygyrýardy ýa. Omar Haýýam. Ol piňine-de däldi, ýa ol daşyndan synlap duranlardan bir özüne gowy jyns berýän oglanlaryň biri Omaryň ýanyna barýar-da, soraýar. Nädip beýdi bilýäň? Saňa näçe kemsiji sözler aýdýaram welin, piňiňe dalaňok, diýýär. Omar Haýýamam gülýär-de, ýör, diýip, ýaňkyny ýanyna alyp gidýär. Aý, bir ýerlere barýar-da, bir. Köne sandyk tapyp şo sandygyň içini açýa, içindenem bir kirli, ýyrtyk diýe bir halat tapyp, Men şuny geý şu diýýä, tüýs saňa bolaýjak zat şu diýýä, seň özüňe laýyk eşik şu diýýä welin, ýaňky oglanam, Eý Omar sen dälimi diýýä, seret meň üst başyma diýýä, şuny ýa ýyrtyk diýýä, kirli zat geýerin, men diýýä üstüme deňäbem görmeýän men bu zat diýýä. Omaram gülýärdi aýtýa, Görýäň dämi diýýä, sen şul eşigi diýýä üstüňe, Diýibem göresim gelmeýşi ýaly, men ýaňkyň diýe aýdan sözlerini piňime-de almaýandy. Netijäni özüň çykar. Adamyň durmuşynda üç zat gabat gelmeýär diýýär. Bir, jan saglyk, wagt, demem pul diýýär. Çaga bakdyk wagtymyz bar janymyz sagat ýöne sowmaga pulumyz ýok. Onuň okuw zady gutaryp işläp başlaýas welin pul gazanyp başlaýas indi. Ýene jan saglygymyz gowy. Pulumyzam bolup başlady ýöne wagtymyz ýok sowmaga. Onsoň garraýas welin çagalarymyz ýetişýä zat etýä olar işläp gazanyp başlaýa. Wagtymyz ba, pulumyzam ba, çagalarymyzam dohod getirip başladyda işläp. Ýöne jan saglyk tapy bilemok. Şoň üçin de netijäni özüňiz çykaryň pursatdan peýdalanyp sizi täze ýylyňyz gutlap. Täze ýylda-da size şu üç sany zat ählisi bilelikde gelmegini arzuw edýärin.